Aw le chibai vek u le. Tun tum chu WhatsApp atanga file lian inthawn dan chungchang i han chhui zui teh ang. Tawn tumah hian WhatsApp atanga file lian pui pui chu GB file thlengah inthawn dan chungchang kan han sawi zui dawn a ni. Aw le a hmasa in thlirtute he channel hi lo subscribe a, video te min lo share sak turin inkhawngaihnaa ka han ngei an hmasa a ni e. WhatsApp ah hian media inthawna pangai ah hi chuanin thlalak leh video leh voice message te hi MB sawm paruk aia lian a inthawn theih lo va, chu chu a tlangpuiin kan phone a zirin second sawmkû atanga minute thum chhunga rei a ni thin a. He a hun rei zawng hi kan phone quality a zirin a danglam thin a. Phone quality sang deuhah chuanin Kan video file kha, kan thlalak file kha a len thin avangin a hun chhunga minute kha a rei thin ta lo a ni. Chuvang chuanin ehh video rei zawng, inthawn theih rei zawng hi kan whatsapp a zir ni lovin kan video size a zir, a file a zir kha a ni tihna a nih chu. Tin status ah hian second sawmthum. aia rei a in a update theih loh bawk a tin document file hi mbiza aia lian a in thawn theih loh thin a hei hi whatsapp chuanin an rawn upgrade ta a tunah chuanin two GB thleng mb sang hnih chuang thleng a in thawn theih tawh tihna a nih chu ah a in thawn dan kan sawi hmain helai chungchang hi han sawi zau lawk ila tha awm e. WhatsApp ah document file in thawn theih len zawng two GB a an tih san hi kumin March thla khan Argentina ram ah WhatsApp beta tester thenkhat te ah bul an rawn tan a, chu chu an rawn ti tlang chang tlung chho zel a, June thla ah khan khawvel pum ah beta tester zawng zawng te hman theih turin an rawn ti chhuak a, chu chu rawn ti chang tlung zelin tunah chuan whatsapp hmangtute zawng zawngin two GB file hi kan inthawn thei vek tawh niin a lang a ni awle whatsapp atanga file lian pui pui two GB thlenga inthawn theih dan chu hetiang hi a ni a whatsapp kha han hawng la whatsapp a i lut anga chuanin he document file thawn dan hi umm group ah leh private chat ah pawh a theih vek a group ah hian kan han ti chhin mai ang a group ah kan han lut a helai atang hianin chiang em aw video leh thlalak vel kan post a kan luhna ah khan eng click ang a chuanin a pangai ah chuan gallery atangin kan thlang thin a. tin audio kan duh pawn helai audio atang hian kan thlang thin a mar chu document file hian kan thawn dawn a ni document file a thawn hi thlalak te video te pawh whatsapp hian a lo compress a a sortet loh avangin a fiah tha bik a a quality a tha bik thin hrim hrim bawk a ni document ah khanin lut ang a chuanin heta awm sa hi i thawn duh loh pawn. i thawn duh kha i thlan dawn chuan helaia browse other docs tih ah hian i han click ang a chuanin hei helaia three line ah hian i han click ang a ta tang hianin recent tih hi a hma a i thawn tawh ho a ni a ta tang hian image a thlan thei a video audio document leh i download ho thlan theih bawk a. Chumi bakah chuan i device atangin i select theih a, Google Drive atangin khang i document thawn tur kha a select theih bawk a ni. Tunah chuan file lian thawn dan kha kan sawi tum ber a nia vangin video ah hian kan lut ang a, video ah hei tihian-- video folder hran hran folder hran hrana video ho kha tang hian i duh duh na a mi whatsapp video a nih chuan tikhan camera a mi te tikhan duh duh mi hi select theih a hei hi a lan dan thlak danglam na a ni a i han click zeuh ang a tihian a lang ang a. ka tei duh loh chuan click leh zeuh ang a tikhan khian a lo lang ang a camera mi hi a lian duh bik a camera mi hi kan select ang a video file lian ho kha kan zawng dawn a ni tichin khan heihi ka thun chin a sixty MB hi compress lovin a lut theih a chuanin file lian hi kan zawng dawn a ni hei hi-- he video file hi M_B zariat sawmnga a ni a hei hi kan thawn chhin ang kan duh chuan he lai atang hian in a preview thei a a en lawk thei a thlalak te pawh te khan a en a en phawt thei a amarawh chu en phawt dawn a ngai lo kan tih chuan amah hian click mai ang a kan a inselect a ni hei. Send without WiFi an tia hei WiFi tel lovin mobile data hmangin kan thawn dawn a ni continue kan click anga a in load a tikhan hei a in thawn ta a ni MB zariat sawm nga lai mai kha a ni a hei hi a in thawn ta a MP4 format a ni a. tikhan a thawn chhung hi a rei deuh thin a file a len avangin hei ni chin a video sixty MB ka thawn kha hei in compress lovin ti hian a ngai ngai in a lut a a video whatsapp a video kan in thawn te thlalak kan in thawn te camera a kan lak anga a fiah thin loh na chhan chu hemi whatsapp application hianin a lo compress a a lo sawr teh vak a chumi vang chuan in a file khan a quality a loss a. camera a kan lak ang khan a lo fiah zo ta thin lo va ni, kan han download chiah khan amaherawh chu document file a kan in thawn chuanin khang kha WhatsApp hian a lo compress ve tawh lo va, a nihna ngai ngaiin a file ngai ngai khan a thawn a, chumi ni vang chuan thlalak te pawh a fiah bik a, video te pawh a fiah bik thin a ni. Tikhan hei tunah hian net hi che khawp maia fifty five kb per second a nia hei vang hian a la thawn tlang thei chiah lo va tihian a in load mek a a la vir char char a net hi a that deuh chuanin hei hi a thawn tlang ang a media dang kan in thawn thin pangai a in load ang khan a in load zo vang a in thawn zo vang a chuan a in deliver mai dawn a ni. Kan lehkha kha WhatsApp ah file lian pui pui in thawn dan chu a ni a, kan sawi tawh ang khan a pangngai a media in thawn na pangngai kha chuan MB sawm paruk aia tam a in thawn theih lo va, kha vang khan video a pawh tawi te te in chhum bungraw min kan in thawn thin a, tunah chuan two GB thleng a in thawn theih tawh a, two GB chu eh helai a in chhawn. a in thlauh dan hi G B khat ah hian M B sang khat leh sawmhnih pali a awm a chuan G B hnih ah chuan M B sang hnih sawmli pariat a awm tih na nih chu whatsapp document atang hian in M B sang hnih sawmli pariat a lian file kan in thawn kual thei tih na nih chu-- Awle, tun tum atana kan video chu ka ti zawng kha lo ni leh ta se la, thlirtu ten he video hi in lo tangkai pui a, in lo hlawk pui ngei ka beiseiin duhsakna ka hlan vek cheu i ni e.